Azul fell-awen ay iqbayliyen a tiqbayliyin s umata anda ma tellam anda ma tellam. A tettqraḥ-iyi tɛebbuṭ-iw am win akken i am win akken i in vidéo acḥal-agi ttaqdent waḥed deux ans neɣ trois ans agi yewweḍ meskin ar ar Bali willa yewweḍ les régions arabophones ur yessin ara ur yessin ara meskin awal n taɛrabt

Licenwa neɣ Limalyan neɣ ayen ad d wigi d wigi terram d atmaten xawa xawa ukud tebɣam ad tkemmlem xawa xawa ad wigi i d iɛdawen nwen a Leqbayel anker wayable lehdur agi nniɣ ten id kan imi walaɣ la marche iḍelli le quatre-vingt-seizième vendredi du Hirak At Tizi Uzzu, une petite marche, minorité, marche du Hirak Kabil. Hirak Kabil, waḥed irebɛen yid-sen. Ddurt n iɛeddan deg At Wertiyen, waḥed i settin yid-sen. Anker wayeḍ, kumasin ttɛeggiḍen, kumasin tt... Acḥal iberdan i d-nniɣ, réclame ton injustice en kabyle, acuɣer s taɛrabt?

Abuḥris iwweḍ-asen sslam i warrac akk n tmurt-iw, i warrac akk n tmurt-iw, i zuraren leqbayel din ay ɣlin watmaten-iw. Anda ay ɛni? Di sin ḥaca i idurar n leqbayel i ɣlin watmaten-nneɣ. Anda ara nedder iɣallen-nniḍen sseknet-aɣ-d anwa idurar i yeɣlin apar idurar n tmurt taqbaylit n zik yeṭṭfen am id Blida, cciriɛa tettawḍa dagi alamma d Sṭif. Anta-t anwa idurar-agi i yeɣlin akkagi? Ciṭuḥ deg Cawiyen akkagi Cititituḥ, anda-nniḍen akk walu. Anda?

Wamma tura tambaṭina nniḍen akk ulac akk, neɣ tettum akk ayen i iɛeddan neɣ wac bihum zwu wama saraɣen. Acu akka yuɣen leqbayel-agi akk d tefransa-agi? Acu ani acu ani ten-yuɣen ani? Ani sɛan lxilaf yid-sen? A simmal ara leqbayel Imi ḥna ttɛeggiḍ di Tizi Uzzu, ttɛeggin taɣect-agi i d-rran Leqbayel, mbeɛd tin akken Dawla Mardaniya, mačči Ɛeskariya, kullec taɛrabt d icgen ur ddren-d akk, xemmen-d akk Bundrun Ɛebban Remḍan At Irḥem Rebbi ad s-ittfit, anda ɣlin ihi yemjuhad a Leqbayel, akked urar n Leqbayel kan i ɣlin. Dawla madaniya mačči ɛeskariya. Abad yiwen yedduqsen. Ay rqaɛit-tt-id, tanemmirt i sɛan yettabaɛ lividyu-inu. Ini-as, dawla d tamadanit mačči d taɛeskarit. Aziɣ, aziɣ aṭas i d-ssufɣeɣ, aṭas i d-sduqseɣ. Ffɣen-d amaruyen, amaruyen s ddexxan. Yedduqes-d win, umbeɛd iqleb-itt s teqbaylit. A leqbayel!

Ḥdac tnac qellem-san ku amek zama s taɛrabt ni tarumit ni taqbaylit ini kmu anaram acuɣer acuɣer a leqbayel ddurt ni iɛeddan a s-in-ttɛiwdeɣ deg winnat ga twertilin kif kif Ifuḥ-itt kullec s taɛrabt, ddaw ulamma ddan yam akka askariya, ifuḥ-itt mban ma mseɣnin-d yiwet, Ḥna, ḥna wella a Dda Ɛmi ruc mi k-nektuɣ s taɛrabt, ḥna wella a Dda Ɛmi, amek deg udrar n Ǧerǧer ad tessutreḍ ḥna wella a Dda Ɛmi ruc, xas listri, parce que listri n mrpa, listri n Ɛmi ruc ad d-isel, tessuturem. Lḥeqara-nwen s taɛrabt ad t-iɣiḍ lḥal, ad ikuffer acnawi yiren ar ddunit, ad d-jebdeɣ ajenwi-nni akka i k-yenna wa yettmeslayen, ih, a Pranapa, ssegra-tt s taɣect-nni.

Sekum sekum Rumundik, s iḍebbalen, s teɣratin, s tmellalin, awa ɛellit-asen axir timellalin, ǧɛada, mi akken ara d-taweḍ teslit, ɛellit-asen timellalin, ay ahdum, a la valanche i ken-yewwin, a certain cabine, jemma adras-iw i yi kan, i les quarante personnes-agi d-yeffɣen iḍelli Tizi Uzzu, akked les soixante personnes neɣ cinquante i d-yeffɣen ssmana-nni iɛeddan deg At Wertilen. Ḥniwna Gamireč, Ḥniwna Gamireč, lmissaj-ik ur ttaweḍ ara akk ar Sidi Rebbi, welleh ma yewweḍ-it, tu réclame ton injustice en arabe, wallah ar d-yexsi deg ubrid, ula d Rebbi ur k-yettɛawan ara, ton message ad yexsi, aya

Anwa yeččan anwa yeččan Burj Merlin tura ḥaca ṣṣḥab n Elizabetton Girif i d-iqqimen heddren s teqbaylit. Tura tewweḍ-aɣ-d taɛrabt ar Dderɛa Ben Xedda, ar la ville Tizi Uzzu, la ville n Bgayet, Tubiret kifkif.

Aɛebban Remḍan Ɛmiruc wayeḍ Meɛtub Sliman Ɛezzam, a taqbaylit a tigejdit a tineɣ a yebna uxxam, a yellam ɛeqqel-it ɣur-m ad as-tebruḍ yemma-s a taqbaylit ad yecreq yiṭij yelwat um plan jerjer ad tɛeggim ḥna ula deg Ɛmiruc ḥna ula deg Ɛmiruc ɛni d taɛrabt ur ɣriɣ ara a ɣriɣ taɛrabt d luɣa laɛrabiya n lfusḥa a aɛrab n Qsentina ur yezmir ara la langue arabe la littérature arabe c'est sérieux Mi ṭṭef i tutlayt-ik ay aqbayli. Ay aqbayli ur yeqbil Rebbi, d ay mi ɣ-ttqejjimen. Aqbayli ur yeqbil Rebbi. A Ɛmiruc, ḥnawla deg Ɛmiruc. Wellah ar yerraji, atan yerraji l'esprit-ines, rruḥ-is, rruḥ-is, xaṭer atan ar Sidi Rebbi, ar Yillu-nneɣ ameɛzuz, a t-nadi akk i lǧennet. Daymi i k-yenna wi yettmeslayen, Ah ya Ṛebbi! Awi-d yaran zzman-ik ay ajenwi, ad k-itekki alamma tewweḍ s iɣes. Awi-d yaran zzman-ik ay ajenwi, ad k-itekki alamma tewweḍ s iɣes. Awi-d yaran ɛmiṛuc ad iwali, ayayay! Awi-d yaran ɛmiṛuc ad iwali. Annif, annif di tudrin i yettwakkes a wi d-yerran Ɛmiṛec ad iwali. Acu d nnif ɛni? Ma teṭṭifeḍ i tutlayt-ik ur tesɛiḍ ara nnif. Nnif ɛni ḥala ma d ayen nniḍen neɣ ɛni ḥama zeɛma d argaz zeɛma ur ẓriɣ akka acu ara k-id-iniɣ d acu. Annif d wakk i d nnif ameqqran, si tu tiens pas dans ta langue maternelle et si k-id-trebba yemma-k. Aɛa ukid nnif iḍa diniti tamezwarut ilaq ara tkesbem a leqbayel, la première diniti d tagi, d aya kan, ččan aɣ wurfan, tanemmirt nwen, partagez partagez dans tous les groupes, i filaman.